Albert Borg twieled fl-1950. Miżżewġ lil Marguerite Neku Xkieri u għandhom żewġt itfal, Marta u Samuel, kif ukoll żewġ neputijiet, Skyler u Raven. Albert Borg iggradwa baċellerat bl-unuri mill-Università ta' Malta fl-1972 u għamel sena jaħdem mal-Kummissjoni tat-Traduzzjoni tal-Għaqda Biblika Maltija fix-xogħol tagħha biex tinqaleb il-Bibbja għall-Malti mill-ilsna oriġinali bl-Ebrajk u bil-Grieg. Fl-1975 Iggradwa dLitt fl-Istudji tal-Viċin Orjent mill-Università degli Studi ta' Ruma. Kien ippreżenta t-teżi Elementi per un'ortografia fonemika del Maltese biex juri li l-ortografija tal-Malti tista' tkun issimplifikata b'mod xjentifiku. F'Diċembru tal-1975 inħatar assistent lettur fid-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta' Malta. u beda jgħallem il-Lingwistika Ġenerali u l-Lingwistika Maltija. Ta sehmu biex il-korsijiet tad-Dipartiment jinqalbu għas-sistema ta' kretti li kienet għadha kemm ġiet introdotta fil-Fakulta tal-Arti u biex jiġu riveduti s-sillabi tal-eżami tal-matrikola tal-Malti fil-livell ordinarju u avvanzat. Fl-1979 iggradwa PhD mill-Università ta' Edinburgh bi studju dwar il-kategorija tal-aspett fil-Malti, ippubblikata ftit wara bit-titlu A Study of Aspects in Maltese. Sar lettur fid-Dipartiment tal-Malti fl-1979. Wara s-soppressjoni tal-Fakultà tal-Arti f'Ottubru tal-1980, offrewlu impjieg fi ħdan il-Fakultà tal-Edukazzjoni. Kompla jgħallem il-Lingwistika Ġenerali u l-Lingwistika Maltija kemm f'din il-Fakultà kif ukoll fil-Fakultà tat-Teoloġija tal-Virtù. Fl-1987 reġgħet twaqqfet il-Fakultà tal-Arti u reġa' ssieħeb magħha. Kien Aġent Kap tad-Dipartiment tal-Malti kif ukoll Koordinatur tal-kors il-ġdid fil-Lingwistika Ġenerali li waqqaf flimkien ma' xi kollegi. Sar Professur Assoċjat fl-1988 u serva bħala l-ewwel direttur tal-Istitut il-ġdid tal-Lingwistika, istitut li waqqaf flimkien ma' kollega oħra, il-Professur Mario Azzopardi Alexander, oriġinarjament mid-Dipartiment tal-Ingliż. Fl-1992 sar professur u fl-1994 ingħata l-kariga ta' Chairman tal-Istitut tal-Lingwistika, pożizzjoni li żamm sal-2008. Il-Professur Albert Borg dejjem emmen bis-sħiħ fil-koperazzjoni akkademika u fir-reklutaġġ ta' kollegi ġodda, kemm fid-Dipartiment kif ukoll fl-Istitut, u prova jsaħħaħ direzzjonijiet ġodda fl-istudju tal-Malti. Ikkollabora mal-Prof Azzopardi Alexander fil-qasam tad-Diżibilità Lingwistika u flimkien magħha waqqaf il-kors tal-Bachelor of Science, Communication Therapy. Appoġġja wkoll ix-xogħol tagħha ta' pijuniera fil-lingwa tas-sinjali Maltija, li issa hija definita mill-Kostituzzjoni tagħna bħala t-tielet lingwa uffiċjali. Flimkien ma' kollegi oħra, prinċipalment mal-Prof. Manwel Mifsud, ħadem fil-qasam tal-ippjanifikar tal-lingwa u ta sehmu fil-Bord tal-Malti li ħejja t-triq għat-tfassil tal-liġi li biha twaqqaf il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti. Ħadem biex jikbru r-rabtiet kollaborattivi tal-Istitut tal-Lingwistika ma' korpi oħra fi ħdan l-Università, 'il barra mill-qasam tradizzjonali tal-Fakultà tal-Arti. sforz li eventwalment wassal biex bi tmexxija ġdida l-Istitut tal-Lingwistika kkollabora prinċipalment mad-Dipartiment tal-Intelliġenza Artifiċjali biex sar l-Istitut tal-Lingwistika u t-Teknoloġija tal-Lingwa. Kien ukoll iċ-Chairman tal-Bordijiet imqabbda mill-Kunsill Nazzjonali tal-Malti li wasslu għar-riformi ortografiċi Deċiżjonijiet Wieħed u Tnejn. Flimkien ma' kollegi oħra, ħadem biex organizza jew għen fl-organizzazzjoni f'Malta ta' diversi konferenzi u seminars nazzjonali u internazzjonali bħal Bilingualism and Education in Malta, 1976, Languages of the Mediterranean, 1991,

1993 The Third International Conference of the Association Internationale de Dialectologie Arabe, 1997 The Second Mediterranean Meeting on Morphology, 1999 Seminar Nazzjonali dwar il-White Paper Strateġija għal-Lingwa Nazzjonali, 2002. Seminar dwar il-Liġi tal-Ilsien Malti, 2003. The Sixth International Symposium on Processability, Second Language Acquisition and Bilingualism, 2006. The Third International Conference on Maltese Linguistics, 2011. Kien membru ta' Association Internationale de Dialectologie Arabe, ibbażata Pariġi fi Franza, kif ukoll tal-Għaqda Internazzjonali tal-Lingwistika Maltija, ibbażata fi Bremen il-Ġermanja, sa mit-twaqqif tagħhom it-tnejn. Matul is-snin ipparteċipa fil-fuq minn 50 konferenza nazzjonali jew internazzjonali li fihom ippreżenta studji dwar xi aspett partikolari tal-Malti. kemm f'Malta kif ukoll barra, fosthom il-Belġium, Franza, il-Ġeorġja, il-Ġermanja, l-Italja, il-Lussemburgu, il-Marokk, il-Polonja, il-Portugall, is-Slovakkja u Spanja. Kien mistieden jagħti lectures fuq il-Malti jew jitkellem fuq ix-xogħol lingwistiku tiegħu f'għadd ta' istituzzjonijiet, fosthom, l-Università ta' Salzburg, l-Awstrija, l-Università ta' Cambridge u l-Università ta' Leeds l-Ingilterra, it-Tbilisi Institute of Asia and Africa, Tbilisi il-Ġeorġja, l-Università ta' Ain Sham, il-Kajr, l-Eġittu, l-Institut National des Langues et Civilisations Orientales, Pariġi, l-Università ta' Matei Bell, Banská Bystrica is-Slovakkja, l-istituzzjonijiet Ewropej il-Lussemburgu, l-Università ta' Konstanz il-Ġermanja, id-Dipartiment tal-Kultura Għarabija iċ-Ċentru taċ-Ċiviltà Iżlamika Damasku s-Sirja, l-Iskola Filoloġika Superjuri Wroclaw il-Polonja, kif ukoll l-Unité de Recherche sur la Culture, la Communication, les Langues, les Littératures et les Arts, Oran l-Alġerija. Matul is-snin, ħa sehem f'għadd ta' programmi kemm fuq ir-radju kif ukoll fuq it-televiżjoni, u ġieli kiteb fil-gazzetti dwar kontroversji ta' natura lingwistika. F'kotba b'awturi varji u f'rivisti xjentifiċi speċjalizzati, ippubblika studji dwar aspetti lingwistiċi differenti tal-Malti. kemm waħdu kif ukoll bi sħab ma' studjużi oħra Maltin u barranin, dwar is-sintassi Maltija, il-morfoloġija u xogħlijiet ta' natura soċjolingwistika. Uħud minn dawn l-istudji ippubblikahom bil-Malti fil-ktieb tiegħu Ilsienna, Studju Grammatikali tal-1988. Xogħol fundamentali li ppubblika flimkien ma' Mario Azzopardi Alexander fl-1997 kien il-ktieb Maltiż fis-serje internazzjonali tad-dar tal-pubblikazzjoni Routledge, Londra u New York. Din hija deskrizzjoni għall-udjenza speċjalizzata tal-komunità tal-lingwisti tal-fonetika u l-fonoloġija tal-Malti, kif ukoll tal-morfoloġija u tas-sintassi tiegħu. Xogħol importanti ieħor li ppubblika wkoll fl-1997, flimkien ma' Manwel Mifsud, huwa l-ktieb Fuq l-Għatba tal-Malti, pubblikazzjoni f'serje tal-Kunsill tal-Ewropa, li tinkludi lingwi kbar bħal ma huma l-Ingliż, it-Taljan, il-Franċiż, ir-Russu u oħrajn. Wara 47 sena servizz fi ħdan l-Università ta' Malta, Albert Borg għadu kemm irtira fl-aħħar ta' Settembru ta' din is-sena.